I loko hi langusa ka nkarhi loyi nga ka wona a leswiya a nga ha xidyoho kodiya munhu a suka a dyoka ropa interior a famba endleleni hi lweyi a n'wi vonaka o veka matihlo a navela leswaku na mina mundzuku na ku humisa leswiya va ta ni vona so hi langusa leswaku kada epoka Lina a hanyela na lona. É verdade isso. Enkarhini wa vamani a va nga na vis na novhela. Amém. Enkarhini wa vatswari va hina a va nga na vis na bola. Enkarhini wa vatswari va hina talvez vis va nga ri na lona. A ri ku va va ya ku khendleni ku va va ta rima ngopfu. Haleluya a li hanyela la nguva liya. Mara Pawulo a li nga landzeli a mahanyela ya nguva. Or ke ka da epoca. i nga vutomi bya lona mara a bibele i ri xikwembu xo ra tolo ni namuntlha na n'wi heriki so swi hlamusela leswaku loko xikwembu xi nga cinci entano a mahanyela ya vana va xikwembu a ma cinci porque a yi landzi jera sound leyi nga ka yona mahanyela kona mara hi mantera ka leswi xikwembu xi nga hi swiswona poke loko a ku hi landza a xera sound le ka ka lona tina ku hinkwenu hi nghene ndhawini leyi kambe xi loyi a ku ri wa maxakeni loyi wa malimali ku kumana hi vulavula hi bolo Alelo i hanyela la xirhandzani leri nga ka lona. Loko u nga ndleleni loko vanhu vanhu va nga fika entirhweni, xa ku sungula i ku va byela leswaku a swi vona leswaku hi mbalelo hinkwaswo i mahanyelo ya nguva leyi. Loko u ya ka tlhelo la xisati a ku na nchumu lexi va vulavulaka xona

Loko hi le swikakanyiswa na Sawuleni, swi karhata ngopfu ku va vanhu va hanya rito ra Xikwembu hi ndlela nga hi loko Bruce loko wa ya ka vafundhisi lavakulu va nga na tikereke, vo ti yo n'wi byela ku, He makwerhu, a rito ra Xikwembu ri vula leswi, ri vula leswi. A Batista xi vutisa hambi hi ndlela leyi, a ku, U lava ku teka vanhu va chinisa matino? No xa xitambu xi na na otra era é só levar umas gotas de água, exprigir na testa, porque estamos em outra geração.

A vanhu va nghene ka mahanyela ya vukhongeri. Antiko ya kona ku ve swihambanisa. Ka Jerusalema hi nga ka yona a ka ha ri na munhu a vulavulaka nyanga hambiloko a ri nyangeni mara vanhu hinkwavo ka Jerusalema hi nga ka yona va landzelela ngopfu a vukhongeli va landzisela mahanyelo ya xirhasawu boka nkarhi loyi ka ka wona lowu vanhu va fanele ku va va yingisa va ku hi yini kereke yin'wana hi na budelmani loko fika u byela rito la xikwembu a la la tshama nyana mati a ri tiva swaku hi yini kereke ya nyuwani leyi i nga na budele vamakwerhu lexo i xirhasawu leyi nga ka yona ka nkarhi loyi ka ka wona boka loko wo pfula rati Tata na pastor mani mani va titshambetela hikwani hinkwavo va suka va ka yena u va ka yena va ku na mani mani mani honora va na tsutsuma va ka yena va ku na pastor un'wana va niwana jekshana va na tsutsuma hinkwavo va ka yena hi mhaka moni a xi ra sawula hi kaka loleyi vanhu va landzisela a vukhongeni i vanhu hinkwavo i vakhongeli so lelo i vutomi la xi ra sawula leyi nga ka yona vo tiya loko langusa hinkwavo vakhongeli na veritani Mara lexi xi nga ndzhaku ka hinkwaswo leswi, hayi mhaka ya Rito ra Xikwembu, i ku leswi Xirasawu yi nga fika ya ku vanhu hinkwavo va khongeli, hinkwavo va landzisela a vukhongeli. I xini xi koka ku vanhu ka Xirasawu leyi? I Maravhidi ya xitayika ka yona. Mara Pawulo a ri, mi nga landzeli hanyelo ra nguva yoleyo, porke loko Yona va Xikwembu hi ku landzisela hanyelo ra nguva leswaku hayi hi fanele ku va hi khongela kumbe ku tshama eka leyi hi karhi hi lahlekile so bibele i ri mi nga landzeli hanyela la nguva yoleyo a nguva leyo makwerhu a modern day seven november a nguva leyi ka ka yona leyi i ku vona misisi ya ku leyo famba va kona kahle a nguva leyi ka ka yona leyi i ku vona xisayansi xa kahle ni se ni hlama leswi kun'wanyana ni vona a uniform ya maphoyisa van'wana muka ku leha ngopfu ana sala mfona boys ni ka madzola lifiki so loko ni langusa ni ku loyi boys i loko a vona ka va fanele va hlongola a ta hlongola yo kamba loko a valaka nga valanga i mhaka ku xera sawu yoleyo ya xitshamo xolexo a va sekretariya xi tshamisa swolexo e xi ta xera sawu manje vana va xikwembu a va fanele ku va va tikonformara na xera sawu mara va fanele ku va va endla yini va hundzuka emiehleketo ya vona amen vuri ka miehleketo ya hina i langusa mahanyelo ya n'waneni mara pala a ri hundzukani miehleketo ya n'wina so loko muntshwa ya miehleketo ya n'wina mi ta ambala ni vanhu lavaya va ngo landzisela ntsena vukhongeni mhaka leyi pawula a ri Mi ta twisisa leswaku a ku na nsiha ni ni entelelo wa Evhangeli na ku rhandza ka Xikwembu hi kwihi loko mi endla yini mi hundzuka miehleketo ya n'wina. So u kixitana moda esigilezigilexi. Dexanuke a palabra de Deus.

Hundzukani miehleketo ya n'wina, mana loko hi hundzuka, a hi landziseli nguva, hi tlhelela ka Xikwembu lexi ka xi nga cinciki. Vanhu nkarhi leyi nga ka wona va landzisela Mavhiki, a va na problem ya ritla Xikwembu. I xintu xa ka vanhu van'wana ndhawini leyi, i mhaka ku na ha Xikwembu xa operana, i munhu vo dya makwerhu na verdade a Xikwembu xa tirha. E mi vulavula ntiyiso mara mo yi tikisela hi mhaka wo loko a twa xera sawu a yi le ka leswi yini a yi ku tika hi mhaka yona yi so loko a ku va hinkwawo va na kususana durwana va toka masawu leyi a swi nga tiki problema a xera sawu le ka ka yona i xitensawu

Izayaxi Izayaxi a tshama na hosi hi ya dya kahle kambexe a tshama kerekeni ku ri ka a tshama hosi a tshama palasi ni hosi loko muprofeta a ta tinyanga to leyana ka ka hoziyaxi ku ri hoziyaxi a ringisana tlula xikwembu a patsa ni ku ganya swikwetani a munhu a nga ganyile ngopfu I loko a tshamile laya, Isaias a a nga na mhaka ni presence Xikwembu, porque hinkwaswo a swi tshamisekile. Ni ta kereka hi muprofeta tani, a ta ndzi susela mavabyi, hinkwaswo swi chota ku la hi nga swi kumi. Ya tshamile laya. Mara khombo hi loko ku ri, a fa Uzias. Hi loko a fa Uzias, Osiya xi tiya ki afa, para Isaiya na hlangana na Xikwembu. Puri loko a nga fanga Osiya xi, Isaiya nga ta hlangana na Xikwembu. Puri ke a hosi ya Isaiya xi, a ri Osiya xi, a xi nge koteki kuva a munhu a fumiwa hi tihosi timbirhi. Ti nge ki Osiya xi a fa, se a sala Isaiya xi. So Isaiya xi a ri yini? Loko a file, se a vona hosi. Hi a ri, a loko ni vonile hosi, a yi ambale swa ku leha so a ku na size wa titsongo ti pfaleha matihlo tin'wana ti pfala tiphama na tona ti pfala minenge na matihlo se timiri ti puruma hi tona ti ri mahlweni ka xikwembu so loko a swi vona leswi a vona leswaku hambi hi tintsumi se va se tshama ti va joho ti na respect mahlweni ka xikwembu a ri kombelisi swinengana emahlweni ka xikwembu so isayas a ku ni wile hi momo Lexi nga wisa Isaya makume ka lowu a hanya ka xela sawundi ya a ya dye hinkwaswo ku hanyela xela sawundi ya mara loko a kumana na Xikwembu a swi vona leswaku a vukhongeri bya mina byi falso a va hi mongo i loko a va hi mongo a Bibele bya leswaku Yiwo ya ni tsove i yo teka khala la nsimu ya khumba nomo wa Isayeri. I ku namuntlha a byoho swa wena swi rivaleriwile. A lexi rivalelaku xidyoho i rito ra Xikwembo. Butele i nga dyondza kona ebukwini ya Apokalipsi A Bibele ri byala leswaku xi sungula ku va ni tixitiravhela a Xikwembu xa hina lexi nga hi tswala. I kuma ku ri Hosi Yesu Kreste a ri na vatirhi lava fana na Shama Difomi leyi a nga yi vona Isaya ku ri Isayani a thempeleni a ku na musi i mhaka ku a va ngo yo tshivela nchumu a Xikwembu xona hi xoxe i ndzilo laha Xikwembu xi nga kona vademona va tshama va fanele ku ma hi siva loko a hlangana na xikwembu a hlangana na xona ha ri ndzilo a tiku la israyele loko li huma li hlangana na xikwembu li fambisiwa hi ndzilo gera kulu na tifoko amen mafulu na tifoko ekiveyu to karhi a boka disaias hikwanda kulu na tifoko venti to karhi na vakongu lowu tata mara isaias a yowa loko a wa a wela mahlweni ka Xikwembu. So mina hosi ni muchoyi ni na khombo purke vahanyela mina va chipile nomo mina wu vulavula mavunwa nomo mina u xanga u xanga n'wanyana a mina futhi ni tshama le kerekende ni landzisela vahanyela ya nguva leyi purke ali a ni tshama ni vanhu va minoko ya thyaka swi vula leswaku a vahanyela ya yena a va landzisela xirho sami Loko Hosiya xa Tlakala a tshama na Hosiya Tlakala a lavisela xa masangu a tshika a ritula Xikwembu hi Xikwembu xi yingisa xikhongelo xa Izayiya xi xi tisa ndzilo xi ta xi ta n'wi khwimba a ku luna tifogo Bibele ni Xikwembu va hlaya xona mafana ni papa la ndzilo hi mhaka ku Xikwembu xona hi xona xi ndzilo so loko Xikwembu xi ta xi fika xi khwimba Izayiya xi

aku mina ni mukreste a tlhela na serteza aku mina ni mukreste nati isaiya swi tivi leswaku ni munhu wa ku homboloka mara problema leyi nga kona namuntlha ayo swo santu ewu tivi discernment vidi vest eku ri swo santu Kodwa u na December to vindi verse a kaya ka yo tala a tinguvu ta vaxarani a swi vuli leswaku sani mara isayiyos a va na ku katsa ku hinkwaswo ka swi kumeka hosiyas ya sala ni kwaye ra sayiziya ya hosiyas mara loko a langusa xikwembu a ku mina ni hanya ku fana ni vanhu misava leyi porke a li a ni tshama ni vanhu va milomo ya ku homboloka i xikwembu xi langusa isayiyas a titsongahata a suka balasi a titsongahata a xikwembu xi teka isirayeli xi teka ndzilo xi wu khwembu i vamakwerhu a ndzilo loko xikwembu xi khumba ku vona atena muthavana i rito ra xihonde amen a ku na ndzilo un'wana yi talaka ya woka twisani ra xikwembu i ri bibele a xikwembu xi rhuma ntsumi yin'wanyana Loko ntsumi yi ta, yi ta na khale leyi nga hoko alitarini. I mhaka ku a tintsumi a to vulavula leswi ti swi kumaka. Loko ntsumi leyi yi ta ka Era ku va yi ta humesa Vaisaya ka nchani, yi ya yi ya teka marito eka alitari, yi ma tisa endzeni ka Isaya. Mara problema, ku na Vaisaya vo tala a va lava ku va va titsongahata, mara ntsumi tila na khala ti te ta khwimba Isaiya. Hi lava ku khwimba Isaiya. A ndzi loko u kuma ku hi Bibele leyi a ntsumi a yo susa ka tipapa ta wona or a ku na mesajere a nga humesa marito ya wona mara mesajere a ya ya khansili kwihi a ta ni ka xikwembu i xikwembu makwerhu ka nkarhi ka ka wona xulu leri a tsume yin'we ya tiserafi leri tshamaka na xikwembu leyi ku va tite ntseni ka vanhu lava va lavaka xikwembu va titsongahataka loko yi te tale na ndzilo ndzilo xi i rito so hi amukela rito leri nga tisiwa hi ntsongo la nkarhi loyi nga ka wona mhaka ya loko a yi tiya jesu ku fana van'wanyana ku ri ka ntsumi i hi tiseli la ndzilo i khwimba milomu ya hina so loko khwimba nomo wena eku swi tshosa wena hinkwaswo rivaleriwile mara problema Loko ntsumi yi ta yi tamile ndzilo loko ya ha tshungela yi kuma swa ku a nomo ko u yo tala mabatoko u timeka ndzilo amen a ni vulavuli batolo xa xitolo

masi loko a ndzi vuya a ta ni khala kambe tshunelaka ku a ah, swona mi lava swona mm. mina na xi tiva lexi ni lava xona hi hosi ni ku byela leswaku a ni na mhaka ku va u va hosi ya mina ni lava ku va u ni muponisi e eh, xi ta ku ponisi mara a ku na nchumu lexi tshodaka I minkarhi yo tala ni tshuka ni ehleketa ni ku ni nga tlheli ni gile diversion ni nga tlhela ndlwini hinkwaswo mara ka ha na nchumu lexi tshotaka porque vanhu lava nga na mali va tlhela va tlhela hinkwaswo a hi ku hela ka swona ku na nchumu lexi tshotaka i va va kona xikwembu xi ku nyika hinkwaswo mara ku na nchumu lexi halaka kaku endzeni ka wena hi ehleketa ku isaya a khindzama ka xikwembu ka ku a nga dyi nchumu a tshama palasi iye akatikile bhaibheri ri byela swa osiyasi a ri munhu loyi a ganyile ngopfu ya tshama na esayiyasi loko a ganyile ngopfu u tiya ku a ni na problema leswi ni ta swi endlaka swihi i ku va leswi a nga ni siyela osiyasi leswi ni ta teka remote ni ba foka so fana ya kwale programa tihoxi a ye xoti talento a veka xoti talento

A ku za Hosi a tshuka a hisa magandzelo ya yena ya Xithepelele i mhaka ka va ya kerekeni. A khongela i ya tiva mesaxi na totalidadi. Mara a tsundzuka ku ri, Ni hanya mahanyelo ya nguva leyi. Na yo vota Bernardo Bernardo Patrício.

hi mahanyela ya nguva leyi i vanhu vo lavo yecanini va selareni ka swivongo swa vona hi mhaka vo a va conformati hi mahanyela ya nguva yoleyo mara lava nga conformati va ku liloko a yimelela kahle o swi tshama hi ndlela hikwalayo dlayani ku ri ku na vanhu va conformati i bibele swi vulavula kahle mi nga tsakiseni hi misava leyi kambe hundzukani miehleketo ya n'wina hi mhaka ku miehleketo ya hina loko yi teriwa a xikomba xi ya cinca xi ya chaveni a xikomba xi rekeleni xi ya tayeni a xikomba xi cherisofa chava a xikomba xi xayi movha a xikomba xi cinci movha hinkwaswo a miehleketo ku a yi cinci endzeni ka vanhu mara pawula ri nga tshika ri mi cincanyela miehleketo mi ta tiva swa ku evhangeli na ntseka njhani evhangeli a hinkwaswo leswi swi ehleketaka munhu padya na evhangeli a tiyisi nanga na movha a evhangeli a mabensa a evhangeli i vutomi na kreste endzeni ka wena kreste a nga ri preokupati na hinkwaswo leswi